Na wena u vonaka vhidiyo leyi u nge pfumeli ku sesi wa wena a ya dlukudliwa everyday hi mhaka ku lava mali and vo tala va hina a hi swi tivi ku poverty yi vava ku fikela kwini vusiwana bya vava mfo i mhayi vava jaha ro pfula yi baca danuna sixteen a yi va ni mi amukelaka that channel that man

ahee mina mina n'wini wa channel um minkarhi wa complain complain loko ni tsipatsipa um loko a u ri na problem loko ni tsipatsipa wu ni pfula matihlo kene um so um mara ni ta ringeta ka ni nga tsipatsipi leswi swi nga ku maybe swa borhanyana ma vo um so hi lava ku vulavula hi timhaka ta masangu i mhaka yo xavisa masangu so hinkwaswo leswi hi swi endlaka laha swo tala swa kona swi wela ka mihlolo so a ku na laha hi nga ta swi teka hi swi yisa kona kumbe hi swi yisa kwini kwini so hi lava ku vulavula hi sex work na prostitution ma vo so hi fanele hi rhanga hi va no twisisa ku. prostitution i yini sex work i yini i bayiwa va jaha ro kula yi bacha tanihi na swi yi tivi o oh, yi va ni mi amukela ka the channel that matters a ku the channel that matters the most a ku hambi wo kwata wa lava a wu lavi i ta swi ku Found ya wena yi vonimi amukelaka the only channel that matters to watch eh happy women's month eh ku ri august i n'hweti ya va xisati hayi n'hweti ya vamanana i n'hweti ya va vanhu va xisati as long u ri munhu loyi u u hundzaka ti u wa ku na ti-period pains u ri munhu loyi u nga na minenge yimbirhi not lavo ti endla vavasati va nga ri vavasati a hi siku ra vona namuntlha hambi vo kwata va ta ze va ku bo a hi na mhaka na vona namuntlha hi tlangela vavasati ntsena or n'hweti leyi i n'hweti ya vavasati i nkarhi i siku hi rin'wana ra masiku leri ni appreciate-taka ngopfu vavasati hi mhaka ku na e women's day leyi endlaka ku hi va na holiday hina vo zonda mintirho hi nga yi mintirhweni. wena a hi sunguleni na ni lava hi vulavula hi hi sex work and ni lava hi vulavula ku swi good or swi bad and why ma vo ya sex work swi humelela between two people like exikarhi ka vanhu vambirhi lava engage ka timhaka ta masangu ma vo So eish nhompfu ya me yi pfalekini so ni swa ni borha leswi swa munhu loko a ri ka vhidiyo ni a ku a endla swo tivana hi swi nyangatsa lembe hinkwaro hi swi rhandza hi xinana so Yeah alright timhaka ta masangu so hi xilungu ku na sex work ku na e prostitution not e-e a hi xilungu vulavulani Xitsonga vafowethu mi nge mi nge xaniseki so prostitution i ndlela liya ya ku. swa fana na sex work mara hinkwabyo hileswaku if you are doing prostitution leswaku u xavisa u xavisa muzimba wa wena kumbe u it's like mi mi ku na a butter exchange munhu u ku nyika mali we u n'wi nyika masangu so ku nga va ku ri physically kumbe some form of sexual entertainment yaleyo munhu a yi lavaka ka wena van'wani va nga va vana va ku hakela ku ya famba ya tshama na mina endlwini the entire night wa vo. hi mhaka ku holove na nsati maybe la khampani ya nxavo ya ku yi karhi yi n'wi ti ti-visa ti-visa ku nga ri mhaka ya ku tovatovana buti ni kombela ku wisa phatleni ni kombela ku koka nhompfu ya mina ne thank you
yeah I know that's why I was trying to pull it off so i swilo swo fana na leswi i prostitution so prostitution yi languteka hi ndlela liya ya bad ya ku yo munhu wa ku xavisa masangu stuff like that munhu wa ku xavisa masangu bla bla bla bla bla so that's why rito prostitution va nga ri tirhisi ngopfu sex work ya fana na prostitution mara sex work yi tala yi endla leswaku mu ku ku xavisa masangu naswona i ntirho. so a ku na xiphiqo ku munhu u xavisa masangu like mi swi mi mi mi mi swi vona as ku ri ntirho loko mi karhi mi swi vona that's what it is about so prostitution sex work swa fana ku va ku prostitution yi endla nga ku u languteke as bad person especially ka vanhu va xisati mara um sex work yi le endla ku u va swi okay u le xipan'weni u le ntirhweni that's why lebyi a byi khechi lebyi ta ku ndzi byi tivela kwihi it's a good question yo ambokwana wa lava u lava so swi leswi swi endla hi vanhu lava va swi vonaka okay hakanyingi a hi vanhu usually vanhu lava va endlaku va xavisaka masangu ne a hi mhaka ya ku va rhandza masangu ngopfu a hi mhaka ya ku va na ndlala ngopfu ya masangu kumbe. a va kumi ntsako wa masangu ka vanhu lava twanaka na vona ma ni twisisa ku ze va ku i sex work hi mhaka ku va lava mali van'wani hi mhaka ku they are not skilled ku va nga tirha mintirho yo karhi van'wani u kuma ku mintirho ya kala South Africa van'wanyani a va na as I said a va na ti-skill and stuff like that mara u kuma ku u le ku xanisekeni to a point ya ku. a wu na mali wa vo so you have to resort to that mara point leyi ni lava ku yi tisa for now i mhaka ya ku a hi timhaka ta nkayivelo wa masangu endlwini kumbe ka munhu loyi va twanaka na yena so put that away let's proceed i hi ku ya hi ndhavuko wa hina tanihi ri vanhu swi leswiya swi immoral that's why munhu loyi a xavisaka masangu loko a nga tiyangi a nge tshami na vanhu lavakulu kumbe na vanhu lava va va nga na va va nga na nxiximo wo karhi emugangeni wo karhi especially a ti-village-ini ha swi tiva ku a Giyani va koho vanhu vo xavisa ne le ka Malamulele va koho. eish yi njhani cross layer cross layer ya le ka malamulelo yi so ne va la loko yi u loko u ta hala giyani u fika u tlula cross layer la u ta va kuma kona okay un'wana i ta ni vutisa ku u va voni u ya kwini kumbe a wu ya ku xaveni na. ma yi vona so morally swi wrong like mina ni nge pfumeli sesi wa mehe a ya dlukudliwa everyday hi mhaka ku lava mali na wena u vonaka video leyi u nge pfumeli ku sesi wa wena a ya dlukudliwa everyday hi mhaka ku lava mali u nge pfumeli ku makhelwani wa wena a ya dlukudliwa hi mhaka ku i lava mali. U nge pfumeli ku hahanwa wa a ya dlukudliwa ku mhaka ku lava mali. U nge pfumeli muzaya wa a ya dlukudliwa hi mhaka ku lava mali. U nge pfumeli munhu na un'we loyi a nga xaka ra wena ku a ya dlukudliwa every now and then hi mhaka ku u lava mali. mara ku a dlukudliwa for ntsako u nge vi na problem na sweswo so problem ya ku dlukudliwa i ku i dlukudleriwela yini for happiness or for the money hi leswi vutomi bya namuntlha byi nga hi xiswona so hi ku ya hi ndhavuko wa hina na ti-custom or cultural ways of doing things swilo leswi a swi wrong swi wrong ngopfu that is why minkarhi yin'wani swa hi tikela no hi nga ti associate na vo vanhu lava loko va nga ri mintirhweni liya ya vona na loko wo famba hi movha wo loko u tshika u hlangana hi a kombela lifit like genuinely a kombela lifit loko wo hatla u eh ni tshama ni n'wi vona kwini kwini lweyi wa hemba u karhi u vona u to ku hi ri ra ku xavisa kwini kwini leri u nge ri layichi because u ta hleketa ku vanhu va ta hleketa ku .

va ri loko u ze u ri above eighteen u na choice yo engage-a ka timhaka ta masangu ku engage-a na mani is none of your business a ku na wansati na un'we lweyi a nga xaviseki muzimba wa yena a ku na wansati na un'we lweyi a nga xaviseki masangu. A ku na wanuna na wun'we lweyi a nga xaveku masangu exactly so a hi khati hi swin'wana na swin'wana mara lexi a ni xi vula ku hinkwenu hi le ku hi le ku xaviseni a skies. Hakanyingi vavasati vo tata me ni nge joli na mani mani ni nge joli na mani munhu wa buruku na wo wa xavisa and vanhu valava va ti-slay queens hi vo va langutelaka va nhwanyanikuloni ku ri yo she's a prostitute yo wa xavisa stuff like that ma yi twisisa so problem is criminalizing it and who stand to lose because hina vaxavi as vavanuna a hiyi yi ya yima laha hi ya hi fika hi teka hi famba hi ya ku beni wa yi twisisa mara lava xavisaka hambi hi va vavasati lavo xavisa vo xavisa ma matamatisi swini hi vo va ya ku va yima kumbe va humesa swilo swa vo makete va xavisa hina hi nghena hi fika hi ti va nyika mali na lava va xavisaka mimirhi ya vona or muzimba wa vona hi vona va yaku ka ti-sports ta vona va fika va yima va va va available so swi easy ku u nga ku okay u te ku xaviseni va khoma and ku ya khomiwa mani vavasati ntsena vavanuna va nge khomiwi because i vaxavi mara u nge vuli ku wansati i wrong ku ve na loyi a xavaka wa n'wi tiva so in that popular opinion

ende swi swi vangiwa hi mhaka ya ku you know loko u u u nga se tshama u u va na like a hard time and u u u tshama u swi tiva ku i am a bread winner hambi ni nga ri bread winner but la ku fanele ku dyiwa la. and I'm part of these people and a ku na loyi a tirhaka and u ringete hi matimba ku lavalava mintirho and mintirho a yi kona and u nga survive masiku mangani u nga dyi u nga survive tiawara tingani u nga dyi and then so many questions are going to come into your mind and you be like ni tlele na vanhu vangani evuton'wini bya mina ni suke yini and vo tala va hina a hi swi tivi ku poverty yi vava ku fikela kwini vusiwana bya vava mfo and loko u u swi vulavula ne swo twala nga ku wo tsakisa hi ku freestyle kumbe wo tsakisa hi ku swi vulavula because it's a fashionable thing to say because we're in south africa a hi le america hi nga ta ku tshama vanhu vo fuma kumbe vanhu lava affordaka mara ku tshama u nga ri na stand black u tshama u ku hi u ri vona saka ra mugayeri vona ku kherile ku yehleni sweswi swi antswa nyana loko ku ri na fridge kumbe loko na fridge a wu na yona tibhoncisi ti helini atchar na yoho yi le ku heleni soup a na ha vuli ti-free biz ta ka A_N_C ti nge ku yisi helo u la ku nyika kan'we in three months or in four years. so swi hi olovela ngopfu ku comment-a hi ku swi immoral swi wrong and stuff like that which we might not be wrong but swi hi olovela because a hi zangi hi va na ntokoto wo twa leswi va nga swi twa ku ze va endla swilo leswiya wa ta a ku na munhu loyi a nga ta pfuka na siku na rin'we kumbe na ku ya xavisa muzimba because i need sex vavasati va na matimba yo va nga tlela na munhu un'wana na un'wana loyi va n'wi lavaka as long va hlamba as long va nga nungi a tshwa. va nga tlela na munhu un'wana na un'wana because they have the power to say no i won't come i want you they can choose hambi xilo biha kanjhani leswi a swi bihi never dayideng liya yi bihi n'wana mhani

and hambi u volunteer ku ta n'wi pfuna u ta n'wi pfuna ku fikela kwini because if now that person is toloverile ku pfula minenge is nothing there is no emotional attachment to it and then u lava ku ya n'wi tshamisa ka ka a ku kula jarata u n'wi nyika fifty rand a day ku ve laha a endla three hundred rand a day u n'wi dyela nkarhi a nge achieve nchumu evuton'wini because these days na i can give you an example now u fane mfundhisi wo hola swin'wana swo 18000 kerekeni ya n'wina and mfundhisi yaloye thicara loko a chumayela everyday chumayela hi ku let us tithe a hi humeseni minikelo mara a karhi swi swa ku there are kids who are suffering the church must fight for his survival

nkarhi ooh thank you i even the church things like you find the pastor yi tshamele va le ka switulu swin'wana swa mavava ho twa ku na le heaven yo ya tshamisa sweswiya like there is no equality at all it's fucked up Because if you can be able to give a pastor 18,000 a month, mi tsandzeka hi yini ku fida vanhu lava munhu loyi a yi ntirhweni mani bibele loyi a nga swi koti ku a nga ha la ku hlaya tshiki but anyways for me why i'm sitting

we don't have so many rights to, com to comment on that it's not a good thing kuxavisa miri wa swi imagina wo karhi u dyiwa laha se se u dyiwa se loko dyiweni kahle kahle mara you're not wet se vola vona matla mo tshama loko mtshantshantsha because loko huma loyi nghena loko huma loyi nghena loko huma loyi mina personally i won't buy